tukum chung zongah te thlorka thloruk ti hnu oi hnu zongah khan tel kho khai kan rak zuam te hna lai timi zong kha min chim thai rak duh hna se thawngtha zong te caan sau pi kan rak mang lai lo ngakchia hi si cha khan toite ka rak chim kho ka rak i zuam lai Bible ka cachia kan rel cu kala kan rak theih dih zungzal mi Psalm number za le kul le sarih cang thumnak te kha vin su ka rak duh chan ka vun rel lai fale hi Bawipa sin in kan hmuhmi ro an si thluachuah a kan pekmi an si mipa nih a no lio ah a ngeihmi fapa hna cu ralkap kut chung can tiang bantuk a si Cu bantuk cantiang a thal bawm khat in a ngeimi cu milunglawm a si. Biaceihnak hmun ah a ral kha a ton hna tikah a sung bal lai lo. A Pathian thluachuah cangmi a thar Bawipa nih thlawp a chuahter seh. Thlacamnak tawite ka vun ngaihter lai. Hal lioah cunglung bik biak a tlak i phu a tlak i bochan a tlakmi a hmaisabik in mi thang hlas ko seh. Kan rawmtuk na sin thla ka cam bantuk in atu ah a tak tein kaa na tlinter cang caah lawmhnak bia ka chim. Tuza ca kan hman hnga dingmi siseh, tuza nak hnu nih na bia chim phuan i ti tuanak kai nak chungah kan lak a cawlcangtu Bawipa nangmah si ṭhan ko tiin ka nunnak ka sining ka zong vialte na kuchungah chanh ṭhan lawmhnak he thihnak tho ṭhanmi na Fapa Jesuh Khrih min lawmte thla ka cam ta Pathian. Amen. Ticun hika hin biatlang biatel tawite tangkam in timmi cu fale caah Pathian nih a timhmi ti kha tlangkam in tar i fale caah hi Pathian nih a timhmi hi zeidah a si timi te kha tawitein vih ruah tikar i thimmi kha si hika hin kan rak rel bantukin fale hi Bawipa sin kan hmuhmi ro an si Pathian nih thluachuah a kan pekmi a si te atu ah hin kan rak theih dih hna hla a duh ko nain ti fanu fapa a duh ko nain a ngei kho lomi he tampi an um khi kan pawngkam zong kan hmuh hna i kanmah chungkhar chung zong ummi hna khi an um ti fale a duh tuk ko nain a ngei kho lomi hna kha an um cu hna lakah fanu fapa ro sunglawi kan co ding hi cu Pathian thluachuah lakah thluachuah sunglawi dingmi kha a si hi kan Pathian a kan pek tikah khin a pek sawsawh lawng khi si loin tinhmi khi a ngei timi te kha Zoka vun chim ka rak duhmi a si hi ka hin Fanu fapa a ngeimi hna te, fanu le fapa a ngeimi hna Pathian nih zeidah a rak duh ti si kan cawn. Fanu le fapa a kan pekmi hna hi aw hi nu hi pa nih hin hi fanu hi fapa hi a zohkheh khawh lai ti lawngah hin pekmi kan si. Fanu le fapa hi a zohkheh khawh hna lai tiah pekmi kan si timi zong kha aa vil chung ka rak duh. fanu le fapa hna hi zei he dah aa lawm ti si cun inn sa he nan theih te homework he siang nan kai e sasama le ko hna nih kha tuni cu mini he nan rak tuak lai hi he nan rak ṭial lai hmaizer macutik ahcun nan rak kan put ṭhan lai kan i chat piak hna lai tiin homework in aa lo a caan a phak tikah Pathian sinah i put ṭhan ding kha a si a caan a phak tikah Pathian sinah biapi ah ding kha a si A caan a phak tikah Pathian nih kha na fanu na fapa kha ta kan zohkhenhtermi na fanu na fapa kha tah khoika ah tiah a kan hal tikah hin fanu le fapa loin zungzal nunnak ram a phanmi na si sual lai ti kha phan a um tuk caah hi bantukin Pathian nih fanu le fapa a kan pekmi zong hi tinhmi a ngei i cu tinhmi cu na fanu na fapa kha zungzal nunah a co nakhnga ding caah pakhatnak ah Pathian tinhpiakmi a si a si timi te zong kha vun chimter va duhmi a si. Hika hin nulepa hna te fanu le fapa caah tinhmi khin an ngei cio lai taksa lei in te ka fa upat tikah cun zutin si lai doctor hi siseh tiin silole engineer hi siseh silole research singer siseh silole pathian bia chim seh tiin tinhmi te he kan ngei cio tinhpiakmi te he kan ngei cio hna tinhmi te he kan ngei kan ngei cio piak hna Kha chungah Pathian nih na fanu na fapa ca a tinh bikmi cu zeidah a si ti si kan cawn. Zeidang vialte nakin a khamhnak ro sung le biatak he co seh ti kha zungzal nunnak co seh ti kha a duhmi a si. Cu ruangah caan a phak tikah caan a dih tikah khoi na fanu na fapa ta kan zohkhenhtermi na fanu na fapa te a ti a kan hal tikah na fanu na fapa bau in an um sual si cun Pathian biaceihnak ṭihnung kha a in hal dingmi kan si. Cu ruangah na fanu fapa rosung le kan co hi bantuk in hmunkhat te ah kan cawi kan cangṭi khawh lio te ah hin na fanu na fapa nih hin zungzal nun ah a co nakhnga ding caah hin a bawmchantu kan si timi kha nu le pa vun theihter kha ka vun duhmi vun theihter kan ṭhan kan duhmi hna kha a si. Hika hin Mathai angan hlei rum Mathai angan hlei Mathai angan hlei biaknak chung kan rak hmu mi a hme paroknak ah ti mi cu hi ngakchia tete pakhat khat hi te keimah an ka zumhnak in a pialter tu hna cu an hngawng ah facang relnak lungtum nganpi i thei se law rili chungah paih si hna se law an caah ṭha deuh hnga te hi ngakchia tete zen hal lo mi tete he

Zeihme a thei lomi ngakchia tete pakhat te hmanh hi amah Pathian zumhnak in kan kialter sualnak cha cun thih hmanh kha a ṭha deuh tiah Pathian hi Cathiang chung kan rak hmuhmi kha a si. Mah ruangah nulepa hi fale he hrin si sawh men le ti hi bantuk cawm si sawh men thil si loin zeitindah thlaraulei ah Pathian dawtnak khamnak a theih khawhnak lai ti in khin thlacamnak te maw thlacam ṭinak te in maw Baibal rel ṭinak te in maw caan hi hmangpi in bawmchan ko hna u sih timi te kha hi ka hin ka chim ka rak duh ka rak duh.

Uh, no, uh, sorry, Jonah te. Uh, Jonah kha kan rak theih. Hi Jonah hi Pathian nih hin Nineveh khualipi ah Pathian bia chim phuan dingin a chim ko na diin Pathian nawl a zulo caah Persia lei ah khan a zam tak. Asinain Pathian nih a zamnak hmun cu a kawh ṭhan e. Amah kha chika chim duhmi silo cai ka hun lang deuh ko lai e. Khas tikah Persia lei cu Pathian nih

A hrawh hna lo tikah a hrawh lo tikah Jonah tu kha aa ngaihnapuang. Khappei kan ti cu, Salomei khi, nang cu velngeih Pathian na si, mi zaangfah thiam na si, na zaangfah ko hna lai, tiah pei ka ti kha, mah ti si kha cu keimah he ka that lawlaw ko, ti tiang in na rak chim. Kha tikah nikhat cun,

Zuang Cunan a ai a puang. Zuang Cunan na lung a fah a te. Cucaah a te a hun pehmi cu hi ni nih Rih khualipi chungah nete ke le or hme a hngal lomi hnahchia he singkhat le sang hi an mete. Mucucu mah zaangfah loin cun ka um hna hna e a ti. Khakhap nan zoh tikah cun Nineveh khualipi hi Pathian sinah an sual tuk ko na ti Pathian sinah ngaihthiamnak an hal.

kate hna zong chung zong in khan nulepa hna kha kan i vun ralring deuh hna lai timi zong kha vuchuk rak ka hmuh ve cun Jesse nih cun hi ngakchia tete he nun cawn he ho sinah ni cawn ding ha te nan ruat in mi fimthiam ne an chimmi hna cu nu le pa sinah hin te zakhat ta hi sawm kua le pahnih khe nu le pa sinah nun an sawm

Nulepa sinah zakhat cung a sungkua le pahnih bak he nulepa sinin chungkhar sinin nun a cawngmi an si. Cun sianginn lei cun pasarih lawng bak kha a si. Cun Sunday School cu pakhat te lawng bak kha a si. Cucaah kan fale te chim an ngaih lo si kan cun minung tam deuh cheukhat cu Sunday School in an caw piak manh lo ti khi a um tawn lengmang. Khakha a si lo. A biapi bikmi cu tam deuh nun an cawnnak le